Ie, cyfarfodydd clybiau cartio yw mannau magu talent y dyfodol. Cyfle i blant ddysgu am grip, balans, pŵer a chyflymdra. A mae Clwb Cartio Llandaw yn enwog am rasys cyflym a chyffroes. Wel, mae Acni'n Llandaw, mae dy feibion di, James a Harry'n cystadlu yma. Pwy oedran? Mae un yn naw, llall yn arddeg. O, maen nhw'n raso yn yr un dosbarth? Odyn, odyn, yn y cadet class. Maen nhw'n mynd o wyth blwydd oed lan i 20 blwydd oed. Don ta bach i ni am y cartiau yma de, be maen nhw'n dreifo? Mae James yn dreifo BRM dwi eddi, mas tro gyntaf ar egwyd y gwir. Ala bach o amser oedd y mewn na fe, achos mae fe bach yn waniaeth i beth o dagio blaen. A wedyn mae Harry Dyfi yn dreifo zip, 60cc i fyny. A'n dod, nid bod wrth i byti 15 months nawr, a dechrau ffrawn i wylo seconds, nawr ni wylo tenths. So mae'n dod. Da iawn. Beth yw trefen y dydd, ma de, sy'n ma'n gweithio? Tair lap o bractis yn bore, tair heat wedyn, lle maen nhw'n dechrau ar wyniad llefydd yn y grid, a wedyn final wedyn ar ôl cino. So, qualify am y final ni'n treol ei nawr, cael good grid i'r final. Yna fe, pob lwc i ti, wylai di wedyn. Diolch yn fawr i chi. Ond nid lwc yn unig sydd ei angen, mae rhaid cael talent ac awch hefyd. A sdim dwywaith, mae'r ddau frawd yn gystadleuol. Wel, Harry a James, un cwestiwn sydd da fi i chi. Pwy sy'n gyflyma? Fi. da iawn, na ddechrau da ti Harry de. Ti'n joio go-karts ma? Ydyn. Dwi, dwi'n... Oh, mae'n fach lle, uh, rhoi weithiau mae'n fach yn fast. Mae mam fi yn fforso fi i wisgo neck brace a phethau fel. Ti wedi cael bwmp de? Ydy. Ti wedi cael ofon? Um, trai weithiau. Ond sdim o ti dal yn dod nôl? Ie. Uh, yeah. James, wyt ti wedi cael cart newydd? Dwi'n mae'n mynd? Mae fe'n cymryd amser i um, cael yn used to fe, ond mae fe'n iawn, ie, yeah, fi'n hoffi fe. Ond i chi boes wedi ennill yn barod, Lenny? Ydyn. Fi wedi ennill dau waith fan hyn, a mae fe wedi ennill unwaith fan hyn. Ond chi'n raso dros y lle i gyd. Le mae'ch hoff trac chi? Yy, fan hyn. Fi ddim yn siŵr pam, ond sim rili rheswm 'da fi. Mae fe jyst yn hoff trac fi. Achos bod ti'n ennill 'ma, siŵr o fod? Ie. Reit te, mae ffrindiau chi'n ysgol siŵr fod yn genfig-enus iawn, ydyn nhw? Ie. Le chi moyn fod yn y dyfodol? Formula One? Ralio fel ar grafel. Fel dad ife? Ie, ie. Ralio, ie. Wel, pob lwc i chi. Felly, bant â nhw, a maen nhw hyd yn oed yn gystadleuol ar y ffordd i'r grid ar gyfer y sesiwn cymhwyso. Naw lap rownd y trac naw cornel, sy dros cilometr o hyd a chyflymdra o bron hanner can milltir yr awr ar gyfartaledd. A mae'r ddau yn neud yn wych, Harry yn cwpla'n drydydd a James yn nawfed. A cyn ail ras y dydd, cyfle i Dad roi gair o gyngor i'r bois. Mark, yn gweld ti'n siarad â'r bois fan'na, be ti'n weutho nhw jyst cyn y ras? A jyst yn gweutho nhw mas a fod yn saff rili, chi'n gwybod ife? Cadw fynd gymint ag allan nhw. So beth yw hwn, heat? Ie, heat two yw hwn nawr. Mae James ar fifth a mae Harry ar seventh, so chimod, maen nhw'n symud nhw ar y, ar y grids i gael pob un cael shot yn ôl amlaen, chymod fe, a wedyn dy pwy sy'n ennill, neu pwy sy'n cael y scores gorau neu'r finishes gorau, na siw maen nhw'n arrange o'r grids wedyn i'r ffainal, chymod fe. Wel, mae bola fi'n troi, siw mae dy stymog di, gwed? Fi wedi gwella nawr, pan dechreuon i'r ras, ffili watcho beth i fod, ond uh, sy'n problem, really. Mae'n wythnos af, mae, okay, mae accidents yn digwydd, chymod fe, ond Mae'n wythnos off. Fi, fi mwy nyrfys a mae Hazel mwy nyrfys na ma nhw. Y fflagwerdd a chymal dau. Mae James yn cychwyn yn bumed ar y grid ond yn cwpla'r ras yn y bedwaredd safle. Harry yn cychwyn seithfed ar y grid yn dod i ben a phasio pedwar cart arall gan gynnwys i frawd i gwpla yn y trydydd safle. Ras tri a serch arwen y ras mae James yn colli un safle a Harry ddim cystal â'r ras cynt Wedi tipyn o hynt a helynt, yn colli pedwar safle erbyn diwedd y ras. Mae'r heats i gyd wedi bod nawr. Gyda ni rai good heats a rai gwael, so fi'n meddwl bod ni wedi qualify rhywle yn y canol, ti'n gwybod efe? All to win nawr, nothing to lose. Ti'n gwybod, sim team orders, just go for it. Mae nhw yn mynd bach yn nerfus cyn y final, y gwed y gwir. Mae Harry mynd yn dowel da fi, mae James a fel sy'n mynd wandran off wrth un hant, bod, so fi'n byth fi'n treol, fi'n treol cadw nhw'n y gili a ni'n mynd yn wac fach yn just siarad â nhw, bod, a treol tynnu meddwl nhw off y, y final, really. Sy'n mynd ffordd yn well yna i, i prepare nhw, really. Confident? Yeah, yeah. Come on, eh. Felly, y ffeinal. Harri, rhif 75, yn bedwaredd ar y gred sy'n cychwyn ore ac yn dringo un safle lan i drydydd ar y lap cynta' oll. A James yn gyson y tu ôl ac yn cadw i chweched safle. Felly, oddi ar lap dau a tri ond wedi'n gyrru gwych gan Harri. ac mae e'n pasio dau ac yn arwen y ras gydag un lap i fynd. Dyma'r lap ola a mae e o dan fygythiad gan Robbie Gallier ac yn cael ei basio, ond yn cadw ei gyflymdra ac yn ennill ar y lein. Anhygol! Oh, brilliant. Ath e o trydydd i gynta, a wedyn nôl i ail, a nôl i gynta. O, ar lap dotha, o'n i'n meddwl, o, paid y colli fe nawr, wir, wir. Ond uh, chymod, mae'r holl waith caled yn neud dros y las byddownos ta'r wrthos yn wedi talu off. Gret. Da iawn, Harry. Ti oedd y gorau heddi, ond fi'n gorau fori. Wel done, Harry. Da iawn, boys. Pawb yn hapus, gan gynnwys mam.